ne ɔbea no wu. Na Ɔsia dua kra firimpɔn maa nson ɔtɔ so na yɛ kotoku maa hene. Ɔsia mpa ɛna wate nkesua ogu m'anim sɛ ɛɛ menkasa mfa asane nsɛnsɛm na ɛkɔ so no ho asane nsɛm no ho. Nyame adom, ɛne mu kasa sisi akora wasi fam a ebi a ɛkyena na de kyerɛ wɔ kwasi deɛ obɛdi ɔdan ha na ɔbaa ne ɛtoa so nyinaa mɛgya ama na no ayɛ na ɔnni hɔ no wato ntɛso agu m'anim sɛ asɛnne ahensɛm no a ɛkɔ so no menkasa mfa ho na obiara hu no kura wɔ mu na yɛhu deɛ ɛbɛyɛ krataa ɛkura me yi asane nkonnwasofoɔ ɛna ɛde brɛ ɔsi adeɛ ɔtɔrɔfo mpa ɔmanso mpanimfoɔ a ɛde baeɛ no ɛyɛ nana Amoa Daadom the second a ɔyɛ Gyaase hene, Nana Kodua Asiedu a ɔyɛ Abakoma hene, Nana Asiedu Apia Bempong a ɔtɔ so mmienu a ɔyɛ Adɔnte hene, Nana Asabere Gyapani Dɛbra a ɔyɛ Tufo hene, Nana Ntiamoa Nyarko a ɔyɛ Benkum hene. Abusuapanin Kwabrɛ Dua a ɔyɛ abusuapanin ma Agona Konwa kɛseɛ no a ɛwɔ Asɛne no. Wɔde krataa bi ɔse adeɛ Dr. Frimpong Manso ɛyɛ 28 January 2019. Wɔde kan abaa ne nan so bɛkaa sɛ Asɛne hene Nana Kakari Apew. Ɔde ɔde Asɛne man no ne eh, nanam ɔfa kwan bi so a ɛnyɛ. Efisɛ akwagye sika bi wɔ amenam Amnam asase no nso, asɛnnifoɔ na wɔde akonnwa kɛseɛ no na ɛde maa amnamfoɔ. Wɔyɛ wɔn mu yɛ ɔfaase akonnwa. Enti wakɔgye sika eh, 300 thousand Ghana cedis ɛyɛ tete sika no 3 billion ɛwɔ galamsey ɔde ama galamseyfoɔ bi a wɔyɛ so adwuma. Saa berɛ no na mpanimfoɔ asi wɔn si ahemfie. Enti wɔfrɛɛ asɛnnennen no, na Kɛkɛri apɔw sɛ sika na wɔakɔgye, na ɔmfa bi mmra ka wɔmfa nnya ahemfie no. Mpanimfoɔ no ma yɛtee sɛ ɔse kaprɛba koraa wɔnni bi a ɔde rema wɔn. Afei baabi a ɛɛ Bosompra si a nananom amanneɛ a afe biara no ɔman he kɔ ɔkɔyɛ amanneɛ no, ɛhɔ no ɔtoo ne nyinaa galamsey ma ɛhɔ asase no nyinaa wɔasɛe no. Enti mpanimfoɔ no nso de kan ho bɔɔ ne kyaagye. Nti ɔmaa no sɛ daabi, me a mofa ase no no. Nti mɛfrɛ no na mɛhunu anama ɔkɔ a ɛbɛtu a ɛde asomdwoe bɛba. Ɔmaa Yesu maa ne kyeame nana bosom du. Ma ɔkɔ no so mprɛnsa. Na kɛkɛre apɛw saa berɛ na ɔyɛ ɔhene. Ɔse ɔmma nnɛ ɛmma kyena. Enti ɔmaa he too nsa frɛɛ mpanyimfoɔ a mebobɔɔ wɔn din nyinaa wɔ yɛn ahemfie a ɔfrɛɛ n'abempɔnfoɔ ne mpanimfoɔ nyinaa hyiaeɛ, na ɔde too n'anim sɛ, Ah, sɛ ɔfrɛ no na ɔmma a, ɛnneɛ na mpanimfoɔ no deɛ na wɔka no, ɔgye tom. Nti wɔnkɔyɛ amanneɛ na wɔntu n'adeɛ so. Nti mpanimfoɔ no kɔtwaa adwan tu asɛne he adeɛ so. Nti ɛno akyi no, yɛante hwee bio. Nti ɔmaa hene Ɔsan too nsa frɛɛ Asɛnɛhene Nana Kɛkɛ dada no Nana Kɛkɛre Apaw ne ne hemmaa Nana Fia Kɛsewa sɛ wɔmmra. Na asɛnne nsɛnsɛm na ɛkɔ so no, ɛha no. Ɛdeɛ. Ɛno gyaase kɛse na ɔma he bɔɔ dwa sɛ ɔne n'adehyeɛ no rehyia na ka waka ho asɛm. Ɛdeɛ. Na Fia Kɛsewa nso bɛduru hɔ no, Ɔbɛbu wɔn ayɛ animtia a na ɛmfata koraa. Nti ɔno nso ɛma ɔtu n'adeɛ so. Wɔn ahe tena ase ara sɛ kanadehyeɛ bɛka ho asɛm koraa na ka wahwɛ ama asomdwa aba. Nti 28 December 2021 yɛ a ɛna wɔn ahe twerɛ ne nsa no krataa de kɔma aban mu mpanimfoɔ, de kɔ high court, de kɔma apolisifoɔ mpanimfoɔ ne baabi a ɛsɛ sɛ ɛkɔ bi a obɛhunu sɛ asɛne he nana kɛkɛre apɔ no watu n'adeɛ so. Tɔma he dii saa adwuma no. Ɛma nkrataa no ɔde kokɔɔ kɔeɛ. Nana yɛ deɛ nim sɛ ɛnam sɛ wɔn antumi ambɛka ho hwee nti, wagye atum sɛ watu ne ho adeɛ so. Ɛnɛ ne nansa yɛwɔ ha na Bakoma hene Nana Kodua Kɛse, Nana Kodua Siedu ne abusuapanin ɛɛ abusuapanin Dua. Ɛzeɛ. Ɛna ɔhema foforɔ a yɛsi no no wɔ asɛne no. Ɛzeɛ. Wa. Ɛzeɛ. Ɛde bɛto. ɔkɔto ɔman he anim sɛ, frɛɛ no ka kyerɛɛ no sɛ, asane he dada no a yɛto no adeɛ so no, ɔbɛ, ɔse ɔbɛyɛ asane he a wawu no na n'akofo mpo ayie. Huyo. Na adeɛ a agorɔ a yɛdi yɛyi ɔmo sɛ na ɛyɛ nna.
Ɔman he ɔteɛ ne n'akyi. Enti ɔte nka sɛ ogu m'anim sɛ. Ɛseɛ.
Memfrɛ mo nsɛnkyerɛfoɔ no. Asuafa. Na memfrɛ abakomahen ne abusuapani ne nana agyekumuwa ne asane mpanimfoɔ no. Ɛseɛ.
Mo mo nte aseɛ sɛ kwan bi ani hɔ sɛ na kɛkɛre apɛw ɔhen dada na ɛtu nadeɛ so no. Ɛseɛ. Ɔtumi ɛse ɛyɛ ɔhen no ayie. Ɛseɛ.
Sɛ ɔte akonnwa so na yɛntu no koraa na ɔbɛyɛ ɔhen no ayie a. Ɛseɛ. Akonnwa no.
Akonnwa kɛseɛ no a ɔsɛ yɛde Dr. Fomoa Manso te so no, ɔnna ne dea. Ɛti wodi kan ne ne bɛdwene ho, ɛyɛ ho ntotoyɛ, ɛhyia abusuafoɔ no, ɛhyia kunafoɔ, ɛhyia mma. Ɛbaa saa no, mema Nana Wakomahene ɛtu anamɔn kɔɔ kunafoɔ hɔ, ɔse ɔntee hwee. Wɔn kɔ mma hɔ, wɔn nso wɔn ntee hwee. Na sɛ ɔman he nso a kuro no ne ɔman no yɛ ne dea ne akonwa no yɛ ne dea no, wobɛyɛ yei na ɔntee deɛ a, ɔman he maame gyinaa n'anan mu kyerɛw krataa de kɔɔ baabi a ɛsɛ sɛ yɛde bɛkɔ. Ebi kɔ aban mu, ebi kɔ polisifɔɔ, ebi kɔ DC hɔ. Ɛkae wɔn sɛ asɛne he dada no ayie na ɔrebɛyɛ no, onni tumi sɛ ɔyɛ ayie no.
Nti mefrɛ mo anɔpa yi a mema moate aseɛ sɛ, Kotoku ahemfo nyinaa sisi ama yɛtete sɛ ɛsɛ wɔsisi ayie. Wobie a sɛ ne he dada no kakari apɛ ɔde nsa bɛbrɛ wɔ na abɛtu anamɔ sɛ woba nana akofo mpo ayie wasɛne no na wate ɔman he nkra no na wate kotoku he ntam kɛseɛ.
Nti deɛ yɛka ne sɛ, mma obiara mma no mmusuo. Zeɛ. Mma obiara mmɔ no mfa tumi ne nhyɛ ne nsa. Ɛzeɛ ampa. Mma obiara nyɛ nea mmɔ ho.
Ɛzeɛ. Sɛ obetu anamɔ sɛ ɔkɔ na na akoro fam pɔn ayie wɔ asɛn no mu kora a, kakari apɔ na ɛsi ayie. Ɛzeɛ. Yɛbɛsi ayie na ɔman he din deɛ yɛde bɛbata ho asi ayie no. Ɛzeɛ ampa.
Enti menam saa nkasa yi so rekasa kyerɛ kotokumaa no nyinaa, ɛne adehyeɛ a ɛwɔ asɛ no nyinaa, ɛne kuroma no nyinaa, ɛne funu akɔnetifoɔ sɛ, wɔn mma Kakaria pɔɔ kwan na ɔnyɛ yie no. Efisɛ kuro no nyɛ ne dea, akonnwa kɛseɛ na ne kura, ɛna ɔne tumi sɛ ɔbɛyɛ nana akofo mpo ayie.
Ɛmere koro a ɔman he nsa nhyɛ aseɛ.
Enti menam saa kwan yi so rema obi biara a wasane ne koto koma mu asɛm ate sɛ, Ti ntontan, ɔse adeɛ a ɛyɛ se atwam ayie no, agye sɛ obiara te ne nka ansa na watumi ayɛ ayie no. Wo a wobɛbu mmara so ayɛ ayie no, woto kotoku ne ntam kɛseɛ. Ma no